Shwmae! Chi'n alright? Oce. Heddi, 'yn ni mynd i neud ar y beic, wedyn cwch yn troi, wedyn ni mynd i neud rwbeth o'r enw incline push-ups, so push-ups ond bach yn haws, wedyn penguins diog, wedyn heel flicks, oce? So ar y beic, 'yn ni mynd lawr y llawr, Pen a sgwydde lan o'r llawr. Ww. A ni'n seiclo gyda coesau ni fel sy'n ni ar beic. OK? Peth nesau ni'n mynd i wneud wedyn, i ni'n mynd i wneud cwch yn troi, OK? So ni'n mynd reit lawr un ochr, sopo i'r ochr arall, a repeato, OK? Wedyn ni'n mynd i wneud rhywbeth ar enw incline push-ups. So os da chi cader, fi'n mynd i ddefnyddio hwn gan bod yma, ond cader neu braich sofa neu unrhyw beth fel yna, chi'n mynd i pwysio ond dal yn sefyll ar eich traed, oce? Okay? So chi'n mynd braich e fel hyn, coesau'n syth tu ôl chi, lawr a lan. Oce? Okay? Wedyn, i ni yn mynd i wneud penguin dy diog. So coesau byti lle dysgwydd ar wahân, lawr, a twtsio bob trod, wedyn ni'n mynd i wneud heel flicks. OK? So, os chi moyn rhoi dwylo tu ôl eich gefen chi fel bod chi ddim yn neud olwyd eich hunain, ond chi jyst mynd i cico coesau reit lan fel ydych chi'n cico pen ôl, OK? Da iawn. Right, grabo bach o ddŵr. Oce, cofiwch os chi moyn gweithio'n extra galed, cewch nôl i ddechrau'r fideo wedyn, a ewch to unwaith neu dwywaith to, oce? Da iawn, pawb yn barod? Lawr yn i'r llawr den, barod i fynd ar y beic? Mewn. 3, 2, 1, off yn ni. Penna, sgwyddau lan o'r llawr, seiclo rownd fel sy'n ni ar y beic, oce? Okay? Da iawn chi. Cadw fynd. A stop, oce? Oce. Lan â ni de, bach o ddŵr. Yn barod i droi'r cwch. Lan na chan, beth sy'n lan ydy de? Oce. Coes yn dechrau bod ti'n lleid ysgwydd ar wahân. Swap i'r ddoi ochr, oce? Okay? Pawb yn barod? Fab. Un, doi, tri, draw yn ni, lawr. Dala fe na. Lan i'r canol a draw i'r ochr draw, oce? Okay? Da iawn chi, lan i'r canol, draw ochr draw. Da iawn chi. A to de. A stop. Oce, okay, lan yn slo bach. Da iawn. A bach o ddŵr dde, oce? Okay? Right. Cewch chi hôl eich cadr, neu draw o'r bwys braich y sofa. Barod i incline push-ups ni, oce? Okay? Pawb yn barod? Traed yn fflat tu ôl chi fel hyn. Mewn, 3, 2, 1, llawr â ni. A nôl lan, oce? Okay? Da iawn chi. Da iawn. Da iawn. Oce, bach o ddŵr 'de. Da iawn chi. Ffantastic. Oce. Penguin ddiog nesa. Ni'n barod? Coesau byti lle yn ysgwyd ar wahân. Lawr. Tap y top y trod neu gwylod y trod. Be bynnag chi 'llu cyrraedd, oce? Barod. Un. Doi. Tri. Lawr â ni. Coesyn straight, neu mor straight ag allwch chi. Hyd yn oed os chi jyst yn cyrraedd top trainers chi, mae'n andigon, oce? Okay? Cofiwch, gallwch chi swapo brych hefyd os chi se. Neu bach mwy o waith, bach mwy o stretch yn y fe. Wedi bod 'na. Stop. Da iawn chi. Oce, okay, bach o ddŵr dde. Oce. Okay. A heel flicks nesa neu heel flicks i orffen, oce? Okay? Pawb yn barod? Un, doi, tri,

Fantastic. Oce. Da iawn chi. Wela i chi dydd Llun. Diolch.